l-Health and Safety Practitioner, u John Rolè, min-National Foster Care Association, Malta, u se jkollna wkoll lil Sharon Grillo Micallef illi hija Foster Carer. Dan u aktar fil-programm tagħna llum Tea Room. Però, bi pjaċir nilqa' miegħi lil Mateus, Mateus Grasso, Chief Coach, hux hekk? Jdaħħaqni meta jagħmilli hekk. Chief Coach diġà kien magħna fil-ġimgħat li għaddew u llum se nitkellmu, mhux hekk, hekk gwidajtni lili, x'għandna nemmnu u x'm'għandniex nemmnu biex inneħħu l-fett, biex inneħħu x-xaħam, biex inneħħu l-ħxuna. U ħa niffoka l-iktar fuq x'm'għandniex nemmnu, Louise. Għax sfortunatament hawn ħafna forsi qlajjiet jew misconceptions, illi xi settur, tajjeb, mhux ta' Malta biss, ħa ngħidlek tad-dinja kollha, għax jaħsbu illi mingħajr dawn l-affarijiet jekk ma jagħmluhomx sew ħa jfalli f'kollox, bażikament, mhux se jirnexxilha titlef xi naqra xaħam, allura jgħidu hi, dik ma tgħoddx għalija, dik ma togħġobnix mela ma nagħmel xejn. Issa bħal dejjem dejjem dak li jkun xi ħadd illi ma jkollux daqshekk forsi grinta biex jinbidel dejjem ħa jkollu skuża fil-komma. Però jista' jkun li daw. Faċli ssibha din. Faċli dejjem u tista' toħħad fit-traffic, fit-temp. U issa nibda nhar it-Tnejn.
Fix-xita u nhar it-Tnejn u l-Milied u l-Easter u s-Sajf dejjem għandna xi ħaġa lesta. Però mbagħad hemm sitwazzjonijiet fejn dak li jkun jaħseb illi għax huma ikomplu dawn isiru dejjem mela sajf, xitwa, sħana u bard, allura la jiena bilfors, pereżempju, biex nibda bl-ewwel eżempju, nemmen illi rrid niekol kull tliet sigħat, dik ma tgħoddx għalija hi għax jiena fuq ix-xogħol. M'għandix ċans noqgħod nieqaf kull tliet sigħat, qas iħalluni, aħseb u ara, mela hi, m'għandix ċans nitlef ix-xaħam. Jew inkella qaluli illi jekk jiena pereżempju ma niekolx xi ħaġa l-ewwel ħaġa filgħodu, waranofsija wara li nqum, mela, Jiena ma tgħoddx għalija di għax jiena niddardar jekk niekol l-ewwel ħaġa filgħodu. U ħa nitkellmu fuq dawn it-tip ta' misconceptions jew saħansitra gideb illi mhux se jgħinuna bl-ebda mod. Semmejtlek diġà l-ewwel waħda, li bilfors trid tiekol kull tliet sigħat. Tiekol, meta ngħidlu nieklu imma ma jfissirx se tikol platt kull tliet sigħat. Jew tnaqqar, sejħilha li tixtieq qalbek.
Tnaqqar xi ħaġa, tuffieħa pereżempju. Tajjeb.
Issa naf li pereżempju miegħek Louise dik taħdem, illi inti jekk tiekol ftit u spiss, Mela l-mod tal-kelma, kull tliet sigħat tħossok komda u titlef ix-xaħam. Mela tibdilhiex għax ħadmet. Però li semmejt inti huwa veru. Per eżempju, jien hekk ikun imissni issa tliet sigħat illi niekol u nkun hawn, ma nistax niekol xi ħaġa, la tuffieħa, la la ftit almonds per eżempju, ma nistax nagħmilha. U hemm min jgħid allura la ma rnexxilix mela daqshekk u ħa nwaqqaf kollox ħi għax ormai għal xejn. Però l-aktar importanti li niftakru illi mhuwiex fix-xħin li nieklu li jgħodd Louise. imma x'nieklu u kemm nieklu. Jiena nħobb inġib l-eżempju tal-petrol station. Jiena jekk għandi bżonn il-karozza ntiha l-petrol, nista' ntiha twenty euros minn Tal-Pietà u mmur intiha twenty euros mill-Ħamrun. Jew nista' per eżempju ngħid isma' mhux ħa ntiha mill-Pietà, ħa ntiha erbgħin ewro mill-Ħamrun. Xorta b'kollox tajtha erbgħin ewro. X'qed nipprova nfisser? Illi jiena niekol kull tliet sigħat. Jew niekol pereżempju jien naf kull sitta u nkun kilt qisu għal darbtej. Jekk għandi nieħu dik il-kwantità rrid noħodha. Ekku, għandek bżonnha, dik il-kelma. Bħal karozza, għandha bżonn ċertu ammont ta' petrol, ta' ilma u ta' żejt. Allura hija ħrafa number one li bilfors, trid tiekol kull tliet sigħat. Diment, naturalment, u di importanti ngħiduha, illi jekk ikollok kundizzjoni medika u t-tabib jgħidlek isma', Doris, ħa naqbad ma' Doris jiena, Doris importanti tiekol ftit u spiss ħi, minħabba hekk, hekk, hekk u hekk, hemmhekk naturalment storja oħra. Però b'mod ġenerali m'għandniex għalfejn. Dik waħda. Ħrafa numru tnejn, illi biex nonqos, ma rridx nagħmel pereżempju exercises, li rrid nagħmel huwa nimxi, jew noqgħod fuq it-treadmill. Dik hija ħrafa. Għax minkejja li l-mixi ħa jgħinek biex iwa moħħok jaħdem aħjar, tirilassa, u psikoloġikament jgħinek, mhuwiex se jwasslek biex inti titlef biżżejjed xaħam. U din missejnija ġimgħatej ilu, Louise, fejn għedna isma', ħa jasal punt Illi tagħmel kemm tagħmel mixi, jiġifieri jekk tibqa' tmur ngħidu aħna siegħa kuljum, jekk inti mhux ħa tagħmilha aktar intensiva, bħal ngħidu aħna jien naf qabel kont nagħmel. Jiġifieri mhux rixt bil-kelb, rixt bil-mod, dak ma jgħoddx? Ħa nġib eżempju ieħor.
Ejja ngħidu mill-istudios hawnhekk ta' Net Television imxejt sal-Knisja tal-Kunċizzjoni, tajjeb? U dik għamiltha pereżempju f'nofsiegħa jiena. Jiena rrid nipprova li f'dik l-istess nofs siegħa, flok ma nimxi sal-Kunċizzjoni, forsi nasal xi mkien, xi triq bejn il-Kunċizzjoni u San Gejtanu, per eżempju. Jew sal-Kunċizzjoni nagħmilha fi ħmistax-il minuta. Dik idea tajba wkoll.
Però ħafna nies jgħidulek m'għamiltx nofs siegħa llum, ara traskurajt. Allura li taħdem sikoloġikament ma' aktar nies, li żżomm l-istess ħin, però nara kemm nista' nasal distanza. Tajjeb, għax ifisser li iktar insistejt. Però xorta. Il-mixi waħdu, Louise, mhux qed iħaddmilna ġisimna kollu. Mhux per eżempju aħna qed inħaddmu l-lower body u l-upper body, jiġifieri l-muscles ta' fuq u l-muscles t'isfel, imma l-aktar li qed inħaddmu huwa ta' isfel biss. U l-movimenti li qed jagħmlu huwa kważi dejjem l-istess mela inti dejjem għaddejja bl-istess qisu ritmu. Mela x'l-aħjar? L-aħjar li nagħmlu eżerċizzji li jħaddmulna ġisimna kollu. U dak kif l-aħjar nagħmluh? L-aħjar nagħmluh naturalment b'kajn gwida ta' kowċ. Però sabu wkoll li l-aħjar inkunu fi preżenza ta' nies, nisa u rġiel li huma simili tagħna. Għaliex, Louise? Għax meta inti ħa tara lil ħaddieħor illi forsi huwa batut iktar minnek, fis-sens illi forsi l-kobor tagħha jew tiegħu huwa aktar minn tiegħek, forsi l-età hija aktar minn tiegħek. Qed ibati biex jagħmel l-eżerċizzju iżjed. Għalhekk tagħmel kuraġġ.
Hekk hu, tgħidra naqra Mary, minkejja d-diffikultajiet li għandha qed tirsisti. Jiena ħa nsibli skuża. Fl-istess ħin, inti qabbli mbagħad tkun dik l-idolu għal min għadu iżgħar, għal min għadu kemm kellu l-ewwel tarbija u qisha d-dinja nbidlet f'daqqa, ah miskina jiena nafni dejjem żaqqi ċatta issa qed niddendel. U tgħid ara naqra pereżempju Doris, għandha xi 30 sena iktar minni. Allura it's a give and take situation. Meta nkunu waħedna normalment, Taf kif jiġri, u llum m'għandix aptit, ħadd ma jaf, o llum naqbiżha, u dawn it-tip ta' skużi. U naħseb ħafna mill-li qegħdin jismgħuna, Matteus, min xtara treadmill u min xtara hekk id-dar, u telaqhom hemm, di għamiltha jien, tfajthom fuq il-bejt għax kont niddejjaq fil-fatt waħdi nagħmel, nagħmel dan id-dil. Jew jispiċċaw spalliera.
Hekk, jiġifieri. U dik għalfejn jiġri hekk, Louise, għax da pereżempju inti d-dar qed ifakrek fir-rilassament. Meta inti tkun l-iskola, Jiena niftakar jiena ġieli ta' għan-in-nas, imma mhux se naqbad u nitfa' idi u ngħid ħa norqod l-iskola. Xi qed nipprova ngħidlek illi għax qiegħed l-iskola ħa tistudja u ħa tirsisti. Jekk mort id-dar, qisu l-post illi jfakkrek illi hawnhekk isma' għaddiet il-ġurnata. Irrid nikkalma.
Allura kif ħa nsibha diffiċli biex nistudja u biex nagħmel ix-xogħol, ħa nsibha wkoll diffiċli biex nagħmel it-training. Mela jekk inti tmur xi mkien, Fejn qiegħed apposta għat-training, kemm l-ambjent, kemm xi tkun liebsa, qisu one thing leads to another. Għax hemm min anke jipprova jagħmel l-exercises id-dar, jilbes il-piġama pereżempju, inti l-piġama, qiesha, qiesha ħolqa li qed tfakkrek illi jisma' l-piġama, illi nkjata mas-sodda, taf kif? Allura l-ambjent normalment, mhux kulħadd, ha, però normalment ma jgħinx. Ħa nimxi għal ħrafa oħra, Louise. Mela l-ħrafa ta' qabel kienet illi jiena rrid l-ewwel nimxi biex naħraq ix-xaħam, Għax imbagħad nagħmel l-exercises, le. Fil-fatt, biex inti taħraq ix-xaħam, dawn l-exercises li qed iħaddmulek ġismek kollu huma idealissimi iktar mill-mixi. Tajjeb, dik importanti ħafna. Ħrafa oħra hija illi jekk nibda nagħmel l-exercises. Skont l-esiġenzi. Skont l-esiġenzi, kif kellimna t-tabib. Le, le, le, skont illi jekk jien irrid inniżżel innaqqas żaqqi, rrid nagħmel dak it-tip ta' eżerċizzju, jekk jien forsi rrid ninbena. Kemm inti tajba.
Vera mistoqsija tajba u din mhi skont sempxin oħra. Illi iktar ma nagħmel pereżempju sit-ups jew crunches il-famużi, iktar ħa nixxejpja żaqqi. Le. Li ħa jixxejpjalek żaqqek, jiġifieri dak li ħa jneħħilek ix-xaħam ta' madwar iż-żaqq, huma exercises. Din interessani, ta. Ma għandix dubju jien, jinteressa lil kulħadd, naf xejn. Tinteressani.
Huma exercises, Louise. Ħa ngħattiha naqra, ta.
All right. Ma mhux toħroġ, ma tafx kif. Li inti again qed tħaddem ġismek kollu. Mela, meta jiena ħa nagħmel dal-exercise qed inħaddem żaqqi biss, ma tantx għandi muscles kbar f'żaqqi. Min-naħa l-oħra jekk nuża pereżempju saqajja, exercises li jużaw il-saqajja u fil-viċin anke fil-ġimgħat li ġejjin ħa nġibu eżempji konkreti, peress li inti għandek qisha magna hemmhekk f'saqajk, għax il-muscles tagħna huma magna, u iktar ma l-muscle ikun kbir, iktar ikollok magna kbira, allura aktar taħraq xaħam. Tajjeb? Allura jekk inti tuża saqajk, ħa taħraq iktar xaħam milli toqgħod sejra hekk biex mingħalik qed taħraq ix-xaħam ta' saqajk. Fil-verità li tkun qed tagħmel b'dawk it-tip ta' eżerċizzji issaħħaħ il-muscles. Però billi ssaħħaħ il-muscles ma jfissirx li ħa tnaqqas ix-xaħam direttament. Mm. Assolutament. Mela xi rridu nagħmlu? Again, minflok ma noqogħdu nagħmlu ħafna exercises taż-żaq, nagħmlu exercises għall-ġisem kollu. Għax il-ġisem jitlef ix-xaħam minn kull imkien. B'mod partikolari s-saqajn. Is-saqajn huma top. Issa, ħa nerġa' nappella ħalli nkun ċar. Mhux għandu bżonn min jagħmel exercise ta' saqajh l-aktar min għandu bżonn jixxejpja saqajh, imma kulħadd. Għax hu fejn hu x-xaħam, saqajk huma l-akbar muscles tal-ġisem. Allura l-aktar li jaħarqu xaħam. Dik inżommuha daqsxejn f'moħħna. Dik importanti wkoll. Ħrafa oħra illi rrid inħalli xi sitt sigħat Qabel norqod jiena, bejn l-aħħar ikla u s-sodda. Gidba. Fil-verità anke professuri u esperti jgħidulek jekk tħalli sagħtejn, huwa biżżejjed. Issa, min ma jħallix sagħtejn. Ikla kbira, jiġifieri jew xi ħaġa ħafifa. Prosit. Għax kulħadd jgħid jiena x-xniegħa hi li noqgħod b'ħafifa bil-lejl, nippreferi niekol, niekol f'nofsinhar, fis-sagħtejn u mbagħad nieħu xi ħaġa ħafifa. Ara, kif ġibna l-eżempju l-ewwel, Louise, mhuwiex Inti fiex ħin tiekol li jgħodd, imma x'tiekol u kemm? Ngħid għalija jiena, nippreferi niekol l-ikbar ikla tiegħi meta wara ġurnata xogħol mort id-dar bil-kwiet u saħħant l-ikel u ħadt gost bih, jew sajjart xi ħaġa u kiltu, milli nieklu bil-ħatfa wara nofsinhar. Allura l-ikla tiegħi l-kbira hija filgħaxija. Nipprova nħalli tal-inqas sagħtejn bejn is-sodda u bejn l-aħħar ikla, mhux għax dak l-ikel Misconception oħra, ħa jsirli xaħam, mhux vera. Imma għas-sistema diġestiva u pereżempju biex billejl jiena norqod aħjar u dawk l-affarijiet. Mhux vera mela li jekk inti tiekol tard filgħaxija dak l-ikel ħa jsirlek xaħam. U lanqas mhuwa vera li jekk inti bdejt tagħmel it-training u għal xi perjodu waqaft, dak il-muscles sarlek xaħam. Biex inkun ċar. Muscle jista', bħala toning, jew jiżdiedlek, jew jonqos. Ma jistax isir xi ħaġa oħra. Ma jsirx xaħam, jiġifieri. Bħalma bniedem ma jistax isir kelb, kelb ma jistax isir bniedem. Ix-xaħam ma jistax isir muscle, il-muscle ma jistax isir xaħam. Mela hawn min jgħid jien nixtieq indawwar il-muscle, sorry, bil-kontra, hawn jien nixtieq indawwar ix-xaħam f'muscle. Le. Int li tista' tagħmel, ix-xaħam iżżidu, ħadd ma jrid, jew tnaqqsu. Il-muscle tista' żżidu, jew tnaqqsu. Biex iżidu il-muscle għax. Mhux bħalek, b'dawn l-exercises li jħaddmu ġismek kollu. U u ikel, hemm xi tip ta' ikel, protein li jniżżlu l-muscle? Hemm bżonn il-bilanċ.
Mela karozza, Louise għandha bżonn petrol, ilma u żejt. Il-ġisem għandu bżonn proteini, bħal ngħidu aħna laħam abjad, ħut, laħam aħmar. Għandu bżonn karboidrati. bħal ngħidu aħna, patata, frott, xi ftit għaġin. U għandu bżonn ukoll ix-xaħmijiet, misconception oħra. Vera illi aħjar ma nikolx xaħam ħalli ma nżidx ix-xaħam? Le. L-ewwel nett hemm xaħam u xaħam. Hemm xaħam minn dawn li nsibu mal-burgers jgħidulhom trans fats illi huma l-agħar tipi ta' xaħmijiet. Bħal pereżempju meta aħna ngħidu naqlu fiż-żejt. Dawk huma l-agħar tipi ta' żejt li tista' tieħu. Però mbagħad, jekk eżempju inti għamilt xi platt sabiħ u żidtlu mgħarfa żejt taż-żebbuġa, Dak huwa healthy.
dak huwa xaħam li ħa jgħinek ara kemm hi tajba. Il-funzjonijiet ta' ġismek biex jaħdmu aħjar, allura jkun ifisser, Louise, li dawk l-istess funzjonijiet, fost l-oħrajn, ħa jgħinuk biex titlef iktar xaħam ironikament. Allura l-karozza kif għandha bżonn iż-żejt, anke inti għandek bżonn iż-żejt. U dak iż-żejt jista' jiġi pereżempju taż-żebbuġa, jew tieħu xi lewż, ġewż, karawett, f'ammonti kontrollati, hemm il-famuż peanut butter. Kollox għandu postu. Iktar ma nillimitaw, Louise, iktar ħa tkun riċetta biex infallu. U llum għalhekk ħadt gost insemmilek ħafna dawn il-gideb. Għax jekk aħna ħa ntajru minn moħħna li bilfors irrid nagħmel hekk, hekk, hekk u hekk, inkella nfalli, awtomatikament ħa taqta' qalbek inti. U hawnhekk ħa nappella lin-nies, Għawru xmata ikel li tista' tiekol. Mhux vera trid toqgħod tieħu il-ħaxix, it-tadam, jew ir-ross u ċ-chicken. Anzi! Kulħadd jgħid li hekk tajjeb, min jaħdem f'dan il-qasam, speċjalment nutritionists u dieticians, illi int iktar ma tvarja l-ikel tiegħek, iktar qed tieħu vitamini u minerali biex tħossok aħjar. Bil-kontroll.
Biex tidher aħjar, hekk hu. Però bil-kontroll.
Bil-kontroll, bħal kollox. Jiġifieri hemm spazju għal kollox, għax huwa l-kwantità jew in-nuqqas li ħa joħloq il-problemi. Ok, jina talim ħafna affarijiet vera li ma konċ nafhom illu, ġifiri li kelli eh, fema differenti. Pero naħseb li anka t-telespettaturi sabu interessanti. Naprezza.
Mateus, nirringrazzjaw. Grazzja ħafna lilkom.
Zgur hemm ħafna zjed suġġetti li nistgħu nitkellmu. Taħna baħar illum. Ekku, eh, ekku, jina ħallejtek tispjega waħdek ma tantx tħalt fuq, ek za fejstajt.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna lilkom. U l-komplament ta'